thĩinĩ wa tabarĩra ya gĩthima mũthenya wa ũmũthĩ tũkũrora ũhoro wa mbeũ ya ngai nĩ tondũ andũ aingĩ na aingĩ nĩ makoragwo makĩona ta matarĩ a bata na makeira makona ta matakinyanĩirie ngwenda gũkwĩra atĩ mbeũ ya ngai ndĩũmaga Ndĩbuthaga, o na ndĩhoohaga. O na kũngĩgĩa riũa yarĩrwo nĩ riũa, gũtirĩ ũndũ ĩkaga. Nĩ tondũ wa mbere reke ngwĩre, Ngai Ithe witũ aatũmbire nĩ getha tũgatuĩka kĩrĩa twĩriragĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre, na kwoguo o na ũngĩkorwo nĩ ũramenwo thĩinĩ wa society, ngwenda gũkwĩra rĩrĩa ũramenwo nĩ andũ, ũkoragwo ũgĩkinyĩrio destiny yaku. na kwĩmenya makĩria na hĩndĩ ĩyo wĩ thĩinĩ wa rũmena rũu nĩrĩo wagĩrĩire gũ- kuoya kanya kau we ndũgakorwo atĩ we nĩ hĩndĩ ũrateng'erania na arĩa makũmenire nĩ hĩndĩ ũrateng'erania na arĩa makũrumire teng'erania na ngai nĩgetha akuonie atĩrĩrĩ maumĩrĩra mũndũ ũyũ ũragerera rĩ nĩ marĩkũ Kũngĩrora ũhoro wa mbegũ, andũ nĩ mahũthagia na makona mbegũ iria irĩtwo nĩ memenyi kana iria thece nĩ mbũca atĩ nĩ mbegũ njũru. No ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, mũhuhi wa mbembe ahuha mbembe nĩ oyaga mbembe iria thece na iria ndũrĩkangie tũrima ũguo, agacioya agacikia harĩa thĩ tĩri-inĩ na akariganĩrwo, ona ingĩ cikarangĩrĩrio. No ũngĩcoka hau thutha wa thikũ mũgwanja, ũkoraga mũmera mũkunũku na ũkanjia kũmera. naguo ũcio mũmera ũthiaga ũkũrĩte irũngo kwa irũngo nokorwo nĩ mbembe ĩyo ũgakora ĩciarĩte mbembe thaka mũno na thĩinĩ wayo ĩna maciaro mangĩ nĩ tondũ ĩngĩthandũrwo mbembe iria cikuma hau cihandwo ciumaga mbembe ingĩ nyingĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mbeũ ya Ngai ĩkoragwo ĩrĩ ya Ngai o we wiki na nĩwe ũtheremagia na gũtirĩ handũ Ngai arĩ akira akauga atĩ aya nĩo agũcagũra kana aya nĩo akũiga kando. oyaga ithuothe agatũiganania na agatũtua kĩndũ kĩmwe wĩtuage mbegũ ya ngai kana nĩ ũragerera moritũ thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku kana nĩ ũragerera moritũ thĩinĩ wa kanitha waku kana nĩ ũragerera moritũ thĩinĩ wa society oyaga kanya kau ũkarĩria ngai gĩtũmi we wĩ mbeũ ya ngai na mbeũ ya ngai gũtirĩ hĩndĩ tuona yũmaga kana ĩkahoha mbembe ĩrĩa yateirwo kĩara-inĩ ũngĩikara ũmĩcũthĩrĩrie wega ĩkoragwo ĩrĩ nduru mũno nginya kũrĩ mbembe ĩrĩa ĩhandirwo ĩ ng'ima koguo rĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ marakuona ta wĩna wathe burani hĩndĩ ĩyo nĩrĩo Ngai arakũbatara makĩria akũnyite akũinue nĩgetha kĩrĩa kĩrĩ thĩiniĩ waku akĩrute na gũkũ nja na kĩoneke na kĩmenyeke nĩ aingĩ na koguo we ũtetwo na ũkoneka ta ũtarĩ mũndũ ũrĩ kĩene. ũgakorwo atĩ bamĩrĩ yaku nĩ gũteanĩirie bũrũri nĩ ũgũteanĩirie ndũrĩ harĩa ũrĩ ona ndũrĩ harĩa ũngĩnyitĩrĩra ũkaigua atĩ nginya kanitha-inĩ nĩ ũraigua ũthingithĩtio ngwenda gũkwĩra kau nĩko kanya karĩa gakoragwo ke kega ga kũmenya kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ thĩinĩ waku ikaraga ũkĩĩmenyaga atĩrĩrĩ tiga nĩ ngai ũkoragwo akũigĩte muoyo mũndũ gũtirĩ kĩndũ angĩkũhe na mũndũ gũtirĩ kũndũ angĩgũtwara ngwenda ũikarage ũkĩmenyaga mbeũ ya ngai gũtirĩ hĩndĩ ĩthiraga rĩka na rĩ twandĩkĩre woni waku hau thĩ hena comment na ũndũ ũngĩenda twarĩrĩrie no tũkũwoya gũkũ kwa Jamo Consultant. Subscribe our YouTube channel na ũhutie kambero kau gakoragwo hau na nĩgetha ũmenyage maingĩ marĩa marahanĩka gũkũ kwa Jamo Consultant. Thank you.